Iran don hold big funeral for more dan sixty pipo wit dia top military commanders and nuclear scientists wey die for di twelve days fight wit Israel. Jeff Bezos and Lauren Sanchez wedding don shut down Venice for three days as celebrities full everywhere. Na small for inside today tori be dat. Na pidgin tori globo be dis where foreign tori dey drop for your ear with correct naija pidgin. If e dey happen for world, we go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter the gist for today. Iran don do big state funerals for more than sixty people including top military commanders and nuclear scientists wey die during the twelve day fight with Israel For Tehran, coffins wey get Iranian flag and photos of di dead commanders dey arranged wit plenty crowd for Engelab Square. Di wahala end wit ceasefire dis week afta us bomb some nuclear sites for Iran. Among di pipo wey dem bury na Mohammad Bagheri, di highest-ranking military officer and chief of staff of Iran Armed Forces, Hossein Salami,

Constitution tok say e be like political leader, military leader and na di head of state. For Shia belief, dem see am as representative of di twelfth Imam, so e get big spiritual role. Many Shia pipo, even outside Iran, dey follow im word.

say e dey hopeful afta e don tok wit some pipo wey dey try arrange di truce but e no gree tok who dem be. Reporters from Jordan tok say Trump comment go be good news for di pipo of Gaza wey dey suffer bombing and hunger, but she caution say no proper negotiation dey happun now for di region. She explain say toks about ceasefire increase afta Israel and Iran do dia own ceasefire But Israel no really wan end di war now because di prime minister go risk plenty if e even suggest am. Reports tok say Netanyahu fit need agree to ceasefire to get new normalisation deals wit Arab kontris wey di Trump administration dey push. Hamas side dey insist say Israel must stop di war for Gaza and withdraw from places wey dem seize afta di last ceasefire break for March Dem also want make us guarantee say talks go continue and say Israel no go break ceasefire again if dem need more time to negotiate. Dem don arrest nine Israeli settlers wey cause trouble for di occupied West Bank village of Karfmalek. Report talk say di settlers attack Israeli military reservists wey respond to riot for di village on Friday night. Local news talk say di settlers beat, choke and throway stones for di soldiers. Dem even cut police car tyre and try jam officer wit motor. Some soldiers get small injuries. Earlier for Wednesday, settlers don already enta Kaf Malek under soldier protection, clash wit locals and kill three Palestinians. Israeli media don report say soldiers for Gaza bin get order from oga dem to shoot unarmed palestinians wey dey find aid di israeli goment don order investigation to check if e be war crime gaza goment media office tok say at least five hundred and forty nine pipo don die and ova four thousand injure as dem dey wait for food aid from di israeli and us-backed gaza humanitarian foundation since may. Harris tok say some sojas confess say dem fire machine gun from tanks and throw grenade for crowds wey no pose any threat one soja tok say e be like killing field for wia dem dey wit up to five pipo wey dey die evriday. Israel military dey continue dia attack for Gaza even dey target places wey dem tok say na safe humanitarian zone, especially Al-Mawasi for southern Gaza since today morning. Dem don bomb two makeshift tents wey kill at least four Palestinians and injure six. Yesterday evening strike for Gaza City bury at least fifteen tents, rescue pipo still dey try bring out bodies under sand. Di attack don make pipo for Gaza dey fear say nowhere dey safe again, Israel say dem go continue di war until dem finish Hamas, but na civilians dey suffer di wahala pass. UN Agency for Palestinian Refugees, UNRWA, don tok say health sector for Gaza dey suffer well-well as plenty hospital don spoil and dem no fit get enough medicine and fuel. Dem say di fuel wahala don reach serious level. If you no enter quick, e fit make life-saving and important services for di area stop to work anytime soon. Israeli military don tok say dem believe say dem intercept one missile wey come from Yemen wey trigger air alert for di kontri. Dem say attempt dey to stop di missile. and e likely say missile defence system don drop am. Di attack na di third one wey Yemen-based Houthis don launch go Israel side since Israel and Iran agree ceasefire last week. For Budapest dis Saturday, Pride march go still hold despite say Hungarian Prime Minister Viktor Orban Di threaten LGBTQ activists say dem go face legal wahala. Organisers dey hope say e go get record crowd even as conservative politicians and police dey try stop any show of pro-LGBTQ support. Police don ban di event based on a new child protection law wey tok say dem no go allow gathering wey dey promote homosexuality. Orban still tok say even though police fit stop di march, Hungary na civilised kontri so e no go reach physical wahala level but anybody wey go fit face legal punishment. Attendees fit pay fine reach five hundred euros and police fit use facial recognition to catch dem. Organisers fit even get one year prison sentence.

And di last one for today, Venice don turn celeb hotspot as Amazon founder Jeff Bezos marry Lauren Sanchez for lavish wedding wey last three days. Big names like Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kylie Jenner and Ivanka Trump dey among di crowd wey waka for di Italian city on Thursday. Friday. Dem plan end di celebration wit big party on Saturday wey go get hundreds of guests, but di wedding still attract protest from locals wey dey vex for too much tourism plus climate change activists. Sanchez, wey be fifty five, rock lace Dolce and Gabbana culture gown for di ceremony, dey smile wit Bezos, wey be sixty one years, as dem pose for pictures wey dem.